Thobela, ngwago moswa, ngwago wa 2024, ke a lamogela go semaka Dr. Makgabo. Ke a tshepa gore le tsene ka ngwakare ga ngwaga wa 2024, gabotse ka lethabo, ka matšato, ka mafolofolo. Le tla ntshwarela se kgone go dira um di-horoscope book for 2024 ka baka la mošomo motšhi ke bile lona ngwaga o feta but for this year ke tla plana better than last year ke tla make sure ke dire ke dire lotša ka on time ke rata re dira reading ya rena so ka baka la ra se re kgone go dira di-horoscope books ke tlo dira di

ke na le the hanged man okay so molaetša o ko hwetšago go tswa go mangeloi for ngwaga wa 2024 kore kgwedi ya january ye ke ke bona go ba bantšhi tseba gore reading e ke a general reading e ra gore tše dingwe tša letše ke tlo go di bolela di tla ba di bolela le wena tše dingwe di ka se bolele le wena di ka bolela le batho ba bangwe okay so um ba re ka rangwa ga 2024 january go na le kore go ba ba le ka receive message e meitseng message o ka tla ka email goba motho a tla mo go wena a go botsa molaetša uwe goba wa tla ka lengwalo le lore a re sa re ngwale mangwalo tšatši eh, mo sebakeng sa gane jalo ba tla go na le molaetša e lore o tlo go kgwetša ke ditaba tše dibotse tše dibose tše le di tlo go thabiša molaetša o tlo o hwetšang ke ntho e le gore e amana le carrier ya gago e amana le your creative ideas goba e le gore le rata art you are artistic people e amana le tsona le tso e le gore wena wa di rata mme bosopedi or o rata go ngwala o creative jalo le jalo o tlo re tseba many creative ideas tse dingwe di ka tla jalo ka ditoro goba ka division

goba e le gore o business minded o rata di-business motlho mongwe o ka ba le this idea ya gore i want to expand my business ke nyako godiša business yaka ke nyaka go dira one two three gore business yaka kgwebo yaka e gole goba e le gore lebe le ntse le nagana go thoma kgwebo e itseng mara go na le something se e le gore se be se ntse se go gogela morago ye ke nako e le ya gore o thome ka di-plans tša gago about those creative ideas goba about yona business yeo o nyakang go ithoma e tseba gore as long as o sa tšee the first step forward you will never do it so gore o e dire tšea a first step forward and o se ka theletša di-negative thoughts tšeo di fela di tla ka monanong wa gago di go botša gore he o ka se rekelwe he o ka se be successful he batho ba ka se go supporte no o se kwa di theletša mohlomong yeo e ka noba e le ego ya gago ge e le ka go protecta ka gore ya tseba gore once fela o ka se be successful o tlo kwa bohloko o tlo nyama o tlo fela maatla mara o ka se tsebile o tsebile gore o tla ba successful o sa thomi wa dira pele so go faila go ka re o dira selo wa se be successful a e re gore o leshilu goba o setlaela or something mohlomong ka neba go e bolele mistake o dirilego o bontše o dira ona mošomo wa gago so go se be successful goba go faila mo mošomong wa gago ke nto e la gore o tlo kgona go bona gore na ke eng ntho e dirileng gore wena o faile what happened goba ke eng ntho wena o e dirilego motlhong o ne o sa pay attention motlhong o go e na le too much negative energies around you around your work around batho ba o phelago le bona so ya ba nako e le gore wena make sure gore o cleansa those negative energies because ga o nyako o tsena le tsona ka ra 2024 okay so o tlo di theletša those creative ideas gomme ke kgopela gore o berekane le tsona ye ke nako e le gore o dingwale fase o be le a journal o dingwale fase and then eh, o kgone go plana around tsona and then o bone gore na kore whatever nyaka o e dira o tlo e ngwala fase yaba e se heading and then wa lebelela gore okay gore ntho e ke e achieve a kere e ka nyaka di-resources tša mohuta mang e ka nyaka eng leng leng leng gore e kgone go phethagala di-resources tša nao di ngwala fase and then wa buša gape wa lebelela rena yona ntho o nyakang go e dira um mmereko yona ntho nyaka go e achiever a kere di-steps tše e leng o santse o di tšeye kgafetša kgafetša step by step o fitlhela bile o e fitlhelela o e completa ke di-steps tša mohuta mang le tšona wa di ngwala fase and then after ngwala those steps and then wa lebelela gore okay step number one se ka nyaka nako e kakang step number two se ka nyaka nako e kakang jalo le jalo then go dira seo go divide mmereko wa gago ke yona ntho e tlo go thuša gore o kgone go tšwela pele go tšwe gore go tšweletša whatever o nyakang go e dira okay so ke tše dingwe tša le tšeleng o swantse o di dire di-creative ideas ke nako e la gore yeme ka maoto you must make things happen a gona motho a tlo go direla dilo mo lefaseng ka mokana rena mo lefaseng re na le ditalente tša rena re na le um

ba batla go thuša ka ditšhelete ge e le go nyaka tšhelete ba batla go thuša ka di-ideas ba batla le go thekga ka gore go na mošomo mongwe e le gore o ka se kgone go itira o itee o nida batho ba bangwe gape ka ntle gore le kgone go tsweletša mošomo owe so go na le batho ba ntšha gore ba tla tliša ke the universe ba tla tliša ke mangelo a gago ka raphelo ba gago o swanetše o ba tsebe gore ke bomang gwa ba le ba e le gore ba ka se tliša ke the universe ba ka tliša ke di-negative energies so le bona o swanetše gore o ba tsebe gore ke bomang gore o se ka kgwetsa o phela kore o le kare ga bone ka kala the more o leng kare ga bone ke the more ba sakhang energy la gago e le botse le positive ke di-energy vampires tleng sa mmele wa gago kgafetša-kgafetša gore ngwaga 2024 e kgone go ba ngwago mo botse ka re bophelo ba gago thoma go manifesta whatever o nyakang go e tšweletša mafelo a ngwagoke e thoma manifestation wa gane jalo gore ge ngwaga o fele bane o kgonne go tšweletša whatever o bo go nyaka go e tšweletša o se ka tlhwa o nagana ka di-failures goba di-disappointments tše kopaneng le tšona mengwaga ya go feta tše di fetileng di fetile you've learned from them

ga o sana maatla a o move forward a o dira ntho o nyakang go e dira di a go atheka di sakha your energy o feletša o paletše ko o fitlhelela dilo tse o nyakang go di fitlhelela ka gare ga bophelo okay ke na le the king of cups so um you need gore o berekane le di-emotions tša gago again for this year o thoma ka ngwaga ka kgwedi eke ya january bereka na le di-emotions tša gago tseba go controla di-emotions tša gago o se ka dira gore di-emotions tša gago di affecte mošomo wa gago go e na le se se o kgopišitšego a se felela gana mowe when coming to your work se se ke sa tsena sa affecta mošomo wa gago sa fetša ebile se affecta le batho ba e le gore wena o šoma le bona goba ba go thuša ka gare ga your project o seke wa rula ke di-emotions okay yes ngwaga wa feta ebile ngwaga o mo busy go ba bangwe ba lena december ebile kgwedi e busy go rena ka mokana ga rena e be le kgwedi ya lethabo re tšere dilifi re sa šome ba bangwe ebile ba kore ba ntse ba šoma ba le busy go ya ka mešomo ya bona ga se ba kry nako ya go resta so ye ke nako e le ya gore o heme ke phe nakonyana ya go hema ke phe nakonyana ya o dula o noši o heme o reflecte o ne work go mošomo wa gago o o dirilego last year gore okay ke kgone go achieve one two three go ya ka di go ya ka 2023 resolution ya gago ye wena bo go e dirile ke kgone go achieve one two three one two three e mpaletše ka mabaka a maitseng one two three e mpaletše ge ke be ke tla stage le goba step number mamang and then o reflecte o kgone go bona rona okay those failures di tlisitše ke eng e leng e leng and now moving forward ke eng dilo tse le gore tshwanetse o di dire go reflecta mo mošomong wa gago go reflecta on yourself your body as it is mmele wa gago ana mmele wa gago o gabotse na the energy around your body oras tša gago di gabotse na di positive na di-chakras tša gago di bulegile gabotse na di enhanced na di balanced na ke le tsone o yang go di checka le tsona ka gore ge re le batho a re lemoge gore kana um yona energy ya rena goba nka nore maatla a energy or di-chakras goba di-oras di affecta mošomo wa rena ninety percent di affecta mebele ya rena 90 percent ka nako ngwe malwetse a re bang lona ka ra bophelo a khosa keng di-oras tša go sebe gabotse tša go sebe cleansed di-chakras tše e le gore di tswalelegile ke tšona dilo tša go khosa malwetse wa kgwetsa go phela o tshwenya ke tlhoko ya one tla e opa kgafetša kgafetša e dira gore wena o phele wena dipilisi dipilisi tše e le di di tswalela moyola le go feta wa kgotšela gore o tshwenya ke something ka mo teng ka moke go na le ntho e go tshwenyang ka mo teng gobane ko ngoteng ya loma ya loma ga bohloko mare e sa bereke and motlhongwe ebile e se meleko motlhongwe e le an energy e le gore ga e gabotse a negative energy e itseng so ka ra bophelo eh, re rata go focusa too much mo dilong tša baloi a ke re gore okay um ba ntoya one two three four five but ka nako tše dingwe kgotse ebile e se nto la gore ba go loya e le nto la gore ke di-energy tša gago energy the, the energy around you ga e gabotse ba bangwe ke the energy e le gore o e hwetša mo o berekang gona mo o šomang gona ba bangwe ke energy ka malapeng a rena ga reng ke re tleng sa energy Re cleansa motse fela, ra o thekga gore baloi ba seke ba tsena. What about energies, negative energies? What about those evil spirits? Spirits se le se ka o šela morago, sa kopano wena tseleng sa o šela morago. Kudu batho le ba rata go sepela mašego. And e tseba gore those energies di ka se o šele morago eh bošego fela. Le mosegare di kgona go dira so mara mm, bošego they are very very active, very active. So Go bohlokwa gore o reflecte on yourself. Ge e le gore a se to cleansa mmele wa gago eh, December a ona ntho o e dirileng cleansing January ye ke nako e le gore o dire cleansing ya gago tsena ka ra 2024 o le gabotse mo mmeleng wa gago tsena ka ra 2024 o le positive ka gore le yona um eh, di-creative ideas tse ke bolelang ka tsona melaetše ya botlhokwa eme important ye e le gore e tlo tla mo go wena ye e le gore e tlo o tlišetša lehumo goba tšhelete goba success As long o se gabotse mo mmeleng, o le surrounded by darkness. O ena le sefifi ka ra bophelo ba gago, o ena le seqitho ka ra bophelo ba gago. You won't receive these messages because mmereko wa seqitho seowe goba lefifi leowe ke go blocka yona um dilo tša mohuto ke go blocka di-creative ideas gore di seke tša tla mo go wena ke go blocka ditoro tša gago gore wena o seke wa di gopola le ga teetee ke go blocka melaetša ya mangelo a gago le badimo ba gago gore e se ka ba ya tla go wena ke go blocka your higher self gore ge your higher self e bolela le wena e go botsa gore tlhokomela one two three tlhokomela moketekete o se ka ba wa kwa goba le ge o ka kwa but o ignore o se ka wa followa di-instructions and di-instructions tšeo ke tsone di go protectang ka ra bophelo so you won't receive this melaetša e ke bolelang ka yona ge o se cleansed

melaetša ke melaetša e le gore e tšwa go mangeloi a gagwe e mengwe melaetša e tla tla through batho ba ba itseng batho ba e le gore ka ba ba tseba go ba o sa ba tsebe e ka ba an email e ka ba e whatsapp e ka ba through a phone call goba a telegram so ke ka mokgwa e le gore di tla tla ka gona ke melaetša e mebotse e le gore ya mana le bokamoso ba gago your success your career your artistic work ke molaetša e leng gore e tla o tlišetša katlego ke molaetša e leng gore e amana le dilo tše e le gore wena o tshwanetse o di achieve ngwaga o tlhoa 2024 it can be about a business it can be about mošomo it can be about feathering your studies it can be about your spirituality or your spiritual gift for those who are spiritually gifted and if you're not spiritually gifted it can be about your spirituality re le batho we are all spiritual beings so melaetšo e tlatla mo go wena and then phetha ka mokgwa ba re phetha ka gona and then what you need to solve goba ntho e le re tshwanetse o leke go berekana le yona ke di-emotions tša gago di-emotions tša gago

Cleansa darkness yeo e kobe ka raphelo ba gago. Cleansa yo, yo, yo, yo oras gore o kgone go attracta dilo tše di botse ka ra bophelo. Ke a le leboga ke yona reading ya rena. E segale ke tla le direla ya February. Ke plana le go hopa gore by the end of January ke tla ba ke setse ke dirile up to December so that gore kgafetša kgafetša mo ngwageng o fele o checka gore na okay today ke January and then e re ke bone gore na what's gonna happen in may goba what's gonna happen in september then already o kgona go plana dilo tša gago accordingly ke a leboga ke lakaletša matlhatse le matlhogonolo kgwedi e botse ya january 2024 modimo a le dire ka go loka ke a leboga